So, sut mae Covid 19 wedi effeithio arnoch chi fel busnes? Ie, yeah, so, ti'n mae'r datblygiadau wedi bod yn, yn digwydd yr wythnos yma nawr. Dyn ni nawr ar dydd mawrth. Uh, dros y penwythnos, oedd y ras da ymlaen gyda fi. Ond fel busnes, dyn ni'n dweud bod jyst yr wythnos yma nawr bod wedi dechrau gweld uh, hi'n tawelu. Yym ddoe odd fel arfer gyda fi grŵp o bobol sy wedi ymddeol o'r pentre yn dod a ch'mod na' sa n- na' sa nw ddim dod i i i hwnna ddoe ond t'mod dwi'n hollol yn yn yn deall sy- sefyllfa n'w ch'mo' bydde fi'n hapus bo' n'w heb ddod i d- d- i fod yn onest â chi jyst i i i fod yn ofalus gyda iechyd 'u hunen. Sut dych chi'n addasu fel busnes? Ie, t'mo' fi 'di bod yn yym seiclwr proffesiynol am deg mlynedd nawr a ma' fe ma' iechyd a yym ch'mod addasu yy mewn ffordd bo' fi'n cadw fy hunan yn lân t'mo' yn rwbeth fi f- fi wastad 'di neud achos ma' ma' ma' rhaid iddo ni gyda pwysigrwydd yym bod bod yn iach i i r- i rasio beics fi ma' fe'n habit idd- iddo fi. So Wrth gwrs, ch'mod, fi'n fi'n cadw um, disgle fi a gyd o cwpana fi mor lan a, a posib a jyst neu'n siŵr bod mannau cyffwrdd i gyd wedi cael eu clynhau, y drysau a'r, ar toiledu a um, mae'r ma, ma, ma bobl sy'n gwneud cacennedd o fi yn, yn, yn, yn codi lefelau nhw, ond maen nhw'n yn barod mor, mor, mor lan a maen nhw'n gallu fod. Ie, um, yeah, so ni jyst yn, yn trio popeth. Pa sialensau sy'n dywynebu wrth symud ymlaen rwan? Uh, fi'n credu y sialens yw um, pa mor hir mae'r ma Covid-19 um, mae'n mynd i para. Um, mae da fi busnes beics fyd sef, ch'mod, oes dim lot o cymdeithasu yn yr man yna 'fe, t'mod ma' bobl yn yn yn dod â'i feics nhw 'ma i i trwsio yym so ma' ma'r ma'r rhan 'na o'r busnes yn yn dal yn dda ond cymdeithasu dros paned yym t'mo' fi'm yn gwbod ie ma' fe'n myn' i bwrw'r busnes wrth gwrs os ma' llai o bobl yn do' fewn jyst pa mor hir ma' fe'n myn' i myn' i para fi'n credu mis neu ddau fi'n gwbod i- fi'n credu fydd e'n iawn wedyn unwaith ni'n myn' hirach na 'na ch'mod yy bydd marced cwestiwn dros busnese bach. Ac o' ti'n sôn yn gynharach arall bo' ti'n rasio beics yn broffesiynol. Sut bydd hwnna'n datblygu 'wan hefo'r coronavirus? Ie
ma' fe'n siomedig achos ma'n ma' ma' nodd- ma' noddwyr yn rhoid budd- buddsoddi arian fewn i i timoedd i ca'l i enwe nhw mas na os dyn ni'm yn rasio ma nhw yn barod wedi roed yr arian fewn i'r tîm ond ma nhw ddim yn cael uh, y elwa ma nôl felly ie yeah, mae fe'n anodd i ddweud gwir a wrth gwrs i ni sy'n ymarfer a wedi gwario geiaf i gyd yn dod yn barod i'r lefel uchel yma os dim rhasys ond yn y pictiwr mawr mod, mae bobl yn marw so mae ma, ma just iechyd yn dod yn gyntaf a chwaraeon yn ail